Ma tistax issemmi l-perjodu Ingliż tal-istorja ta' Malta mingħajr ma ssemmi Strada Stretta, jew kif kienet magħrufa mal-Baħrin, The Ghat. U biex nitkellmu fuq dan il-post ġejt niltaqa' ma' ħadd ħlief George Cini, illi rriċerka u kiteb tliet kotbar dwar din it-triq u n-nies li ġew, iddevertu, għexu u ħadmu fiha. George, l-istorja ta' Strada Stretta hija waħda li kellha bżonn titniżel fil-kodba kif fil-verità għamilt inti. Għax fuq l-internet ma kien hemm xejn. Ħafna. ma kien hemm xejn u jiena kalkulajt la m'hemmx kodba għal min se nkellem. U favorjeni għax kien hemm ċerta nies għadhom ħajjin, pereżempju Jimmy Lajdix kellu 96 ta' Marja Madoffi. 96. Miet ta' 98 u X'qallek? X'kien il-Marija kemm x'qalli. Għaddili, għaddili xi ftit affarijiet. Ifimni, Jimmy Lajdix trabba hekk bażikament għax missieru sejjuh kellhom il-ħwienet hawn u l-lodging houses u kien ġie hawn speċi skola xejn, pero kien kapaċi, kien qalli minn hawn u mis-suq ġibt il-business sense li għandi. Għax ġimi ħanut wara l-ieħor, ħanut wara l-ieħor. Iġifieri kien kapaċi wkoll, pereżempju fil-gwerra kienu kienu kienu qabduh bil-lieva. U għal jien hawn. Għal allura għatkok nixxilhom il-bajt, kien kien qiegħed selmu, nixxilhom il-bajt minn ċibidwi ġiħde, u għallim nidħilhom landa stju, U nagħmilhom nagħmilhom nagħmilhom qisas da stuffat bih. U qalli mbagħad bdejt nintriċċa qalli nintriċċa mal-uffiċjali. U l-uffiċjal għatlu għandi l-ħarċib jiena. Issa ħarċib jiġifieri kollok business u trid tuħsiebu l-ewwel qabel tidħol fil-armi, għallu wara jkun għawtulek. Għalli u naf, għallu naf li ma nistax noħroġ mill-armi jien. Għallu hemm xi mezz nagħmel. Għallu ġim iktib li ittra u ngħinek jien. U dan l-affiċjal kitiblu ittra vera u ħareġ, setgħu joħroġ mill-armi, eh? U ġie hawn isfel, u fil-gwerra ma laq xejn, hemm kien hemm, hawnhekk ma laq xejn bħal Londra, Londra wkoll anki waqt il-blitz ma lqitx. Waħda mill-affarijiet li ċertament tibqa' marbuta ma' Sala Stretta mhm. hija eh, sa ċertu punt l-entertainment imma anke il-prostituzzjoni vera. X'sirt taf meta bdejt biex tikteb dawn il-kotba dwar dan hekk? Ifimni, sirt naf żewġ affarijiet. Waħda li l-barmaid kienet barmaid biss. Jiġifieri toqgħod idejja inti biex nħallaslek id-drinks. Inti kif taqla l-flus? Inti jekk tkun mara fuq tiegħek u kapaċi, tħajjarni nixilek ħafna drinks. Issa inti ma tiskirx għax probabbli jkollok ilma bil-koka li jiġu jisu whisky minn kollu tijanti, inkella tiskir. It-tieni waħda, il-prostituti kienu xorta jitlu fil-ħanut biex jabbu n-nis, biex jabbu ġbiri, pero bniedem ġihdejja u talab li namel xi ħaġa jien barmejt, ngħidlu lex bin jiena ma ngħidok nafet morandik. Issa mbagħad dawn minn kien bil-għaqal kien iżom ruffjan, issa ruffjan x'inhu? Ruffjan bniedem li inti inti daħħal il-Baħrejn u joħorġu, ġifieri mela dik li għabbiet raġel mill-ħanut tajdlu li muallem ħirġa ftit dak jaf xi ġifieri. Tmur mhux hawn imma hemm żewġ soroq biss għax l-Ingliżi kienu għamlu liġi li sada Fontana u strada Għand Sant'Anna tista' ssir prostituzzjoni, tinżel tiġri l isfel u tgħidli pereżempju li li tgħidli Ġorġ oqgħod li barra l-bieb. Jekk tara ħidum, ħabbatli. U ngħidla police coming, police coming, biex dak il-baħri u soldat li jkun, qed tiħrasu jgħidlek tlaq tlem għax jekk jarrestaw jew jitla' mal-pulizija, se jmur tard abbord. Issa tard abbord jitlef il-paga, jiġifieri ngħidu 1950s kienet xi 18 il-bijaj. U Hemm jitlef ġie magħlib, jiġifieri ma jistax jinżel l-art. Jiġifieri minn hemm ġejja l-espressjoni tal-qaħba u r-ruffjan. Ejja, pereżempju, meta jgħidlek isma' dawk qishom qaħba u ruffjan, jew inti l-ħin kollu titlobni l-affarijiet u ngħidlek mela inti ħsibni ruffjan tiegħek. Jiġifieri qiegħed xi ħadd miegħek il-ħin kollu, però mhux dak li kien jaħsbu n-nies Li wieħed li jgħix minn fuqha lil prostituta. Komplejt nisma lil George jirrakunta l-istejjer li sema waqt li kien qed jirriċerka l-kotba tiegħu. Uħut minn dawk l-istejjer issibuhom fihom Oħrajn ma jistgħux jingħadu u għalhekk se jibqgħu mistura. U xi ngħidu għall-artisti u dawk illi eh, forsi dan kien l-unika post għalihom illi kellhom ċans jesprimu l-arti tagħhom. Mingħajr dubju, mingħajr dubju. Wieħed irid jifhem ukoll, Claire, li qabel il-gwerra kienu jiġu diversi artisti, jiġifieri kienu jġibu tfajliet kantanti mill-Ungerija ħafna drabi, u miċ-Ċekoslovakkja. Kien ikollhom permess ta' tliet xhur dawk u kienu jilbsu medalja wkoll bħal barmaids. Li tikollok medalja tfisser permess il-medalja għamma. Daw x'ġara ma daw kienu cabaret artists Il-ħwienet li kellhom kienu jirriklamaw li għandhom il-kabaret artist fuq il-gazzetti. Però mbagħad fil-gwerra ġara, fil-gwerra ġara li daw l-Ungeriżi l-Ingliżi ndunaw qalu daw jistgħu kunu spiji issa. Allura nixbruhom lura, allura x'kienu għamlu biċċiet minnhom smart. Kien hemm biċċiet minnhom ftit iż-żewġu Maltin u baqgħu Kien hemm ftit minnhom iż-żewġu omosessuali bħal Bobil tal-pjanu Marriage of convenience, dak laqas biss ikun ra l-mara u ma jinteressax xejn assolutament. U l-oħrajn kollhom jitilqu. Jiġifieri, però mbagħad ħafna tfal mużiċisti mill-belt vini qalli minn hemm isfel minn ġim ngħidu l-duba li aħna kien hemm mal-mitt mużiċist. Ħafna minnhom ma kinux full time bħal Jimmy u bħal Wieġu tal-Pjanu u bħal Frank Camilleri l-Bibi, dawk kienu kienu kbar u għax kellek ċerta showmanship, per eżempju kien hemm Jimmy Dowling, showman kbir, Oscar Lucas. Issa Oscar Lucas kien smart ukoll li kien kien kien kien daħal mal-Amerikani, għax l-Amerikani kellhom tliet bażijiet, wieħed Ħalfar, wieħed Sigonella għadu hemm u wieħed il-Wheelus Base Tripli. U kien itella' Kien jitla' hu, Pawlu l-Pampalun u Frank Camilleri u doqqulhom hemm. U Pawlu l-Pampalun qal li flus kbar konna naqla' 25 lira kuljum. Mingħand l-Amerikani, eh? Però llum x'm'hawnx għalija jien li missu jkun hawn, iktar live music, għax this is what ħafna nies kienu jaħsbu, l-irġiel jinżlu biex mhux bilfors jinżlu jfittxu mara u mhux bilfors tinżel kuljum tfittex mara. Ġużi Kormelpuse qal li aħna tgħallimna ħafna. għax kienu jiġu Amerikani bil-lieva u Ingliżi bil-lieva jkunu mużiċisti kbar, qalli per eżempju wieħed kien idoqq Marty Shore, issa min jaf naqra il-mużika ta' dak iż-żmien, is-swing, dak kien bħal Benny Goodman. And now ladies and gentlemen, our own version of Cole Porter's Begin the Beguine.

Jgħidli mbagħad jgħidlek isma', qalli minn għandhom tgħallimt kif indoqqu saxophone, qalli kif tieħu n-nifs, il-pusiha. Għax dak iż-żmien ma kienx hemm sax għadu fil-mużika u isfel, l-iktar li jkun ikun hemm pjanu, ifhimni, pjanu u jazz kienu jduru drums. Però fi żmien mbagħad Vinnie qed ngħidu 1950-58 kellu seven piece band, eh Vinnie? Ġifieri tiskanta kważi hawn serva ta' ċentru ekonomiku, kulturali. Ħafna, ħafna. Vini, Vini Vella, Sur Mas jgħid li hawn kien il-Carnegie Hall għalina. Ħajja waħda għal